Fi'n hoffi'r athro celf newydd. Mae fe'n cool. Ydy.
Nes i gael B plus am yn mroject diwetha i. Swat?
Ei, dyna Luke fyna. Shh.
Iawn, Glenys.
Kelly. Hiya, Luke. Fi'n meddwl fod e'n ffansio ti. Pai bod yn dwp. Mae fe yn!
Ac ma fe'n mynd i'r parti nos Sadwrn. Ac o'n i'n iawn 'fyd. Nath Luke a Kelly ddechre mynd mas 'da'i gilydd yn fuan ar ol hynny. Hi Kel! O!
Hi Glenys! O'n i'n hapus drosti, ond ychydig yn drist 'fyd. Roedd Kelly fel petai 'i wedi anghofio ei hen ffrindiau, ac roedd y bechgyn oedd Luke yn cymysgu 'da, Nhw'n llawer hŷn na fe.
Dyma chi. Yfwch lan, te. Chi'n dod draw i fflat dad nes ymlaen? Mae fe i ffwrdd am y penwythnos. Ie, yeah.
nawn ni ddod draw am dipyn. Fi wedi cael digon, diolch. Fi ddim eisiau un arall. Go on, un bach arall. Go on, men. Ie, yeah.
yfel lan, Cel. Reit te, bant â ni. Digon o le yn y fflat a mae gen i bŵs a loads o DVDs. Rhag ofn bod ni'n mynd yn bored. Dewch 'mlan! Fi ddim yn gwybod os fi eisiau. A, mae dy girlfriend di am fynd adre, wi? Derek Kell, gawn ni laff, man? Ffonio dy fam a dweud wrthi fod ti'n aros gyda un o'r merched neu rhywbeth. Bydden nhw'n siŵr o gadw at dy stori di.
Iawn, Luke. Peidiwch angofio, mae yna ddigon o leia os chi moyn aros y noson, a helpwch eich hunain i'r bŵs.
Fi'n mynd i'r tu bach am funud. Ie, yeah, taxi ar gyfer 15 Hill Terrace. Dwedwch wrtho fe am fod yn gyflym, please.
Kelly! Wedodd Kelly i'r cwbl wrtha i amdano fe y diwrnod wedyn. O'n i jyst ddim yn gallu neud e, Glenys. Sneb yn dweud fod rhaid ti gysgu gyda bachgen, dim ond am fod ti'n mynd mas 'da fe. Fi'n gwbod, ond fi'n teimlo mor dwp. Sdim angen i ti teimlo'n dwp. Dy ddewis di yw e! Fi'n gwbod, ond fi'n meddwl oedd Luke eisiau... A nawr bydden nhw i gyd yn meddwl bod rhywbeth yn bod 'da fi. Oedd 'da ti unrhyw... Ti'n gwybod. Condoms neu rhywbeth. Rhag ofn. Na. A fe?
Fi ddim yn gwybod.
Fi ddim yn siŵr. O, oh, Cel!
Be sy ti wedi mynd yn feichiog? Ond wnaethon ni ddim gwneud unrhyw beth. Y tro cantaf. Mae'n digwydd.
Beth oedd y ti di wneud wedyn? O oh, na, Luke. Nath y textio fi neithiwr, ond o'n i wedi troi ffôn fi bant. Well i fi fynd te. Na, rosa dy fi. Bydd e'n siŵr o enwi beth i fi ta beth. Nath e tecsto ti? So gall e ddim fod cyn ddrwg a ni. Bydda i draw wrth y swing os wyt ti angen fi. O ti'n iawn neithiwr? Pam nes ti fynd? Sori, nes i jyst. Mae'n iawn.
O'n i ddim yn gwybod ble wyt ti di mynd na gyd. Ges ti tecs fi? Do, oedd ffôn fi off neithiwr. Nes i gael e bore ma. Luke, fi ddim yn gwybod os fi'n barod i... Ti'n gwybod, eto. Mae'n iawn.
Achos fi ddim, chwaith. Seriously?
O'n i'n teimlo fel bod ni'n cael ein gwthio gan dy ffrindiau di, a nath e hola ofn arna i. Ie.
Oedd yn ffrindiau fi'n, o ti'n gwybod, rhoi stick i fi. Jyst am y bydden nhw. Sdim rhaid i ni wneud beth maen nhw'n ddweud, oes e? Na, dim o gwbl. Mae e lan i ni wneud pethau pan ni'n barod. Wela i ti wedyn, iawn? Oedd e'n iawn.
Roedd e'n dweud fod e ddim yn barod am ryw eto chwaith. Ti'n gweld? O'n i'n gwybod ddyle fod ti wedi siarad â fe. Roedd e'n neis iawn am yr holl beth. Falle fydde fe dal yn syniad da cael cyngor ynglŷn â condoms a pethau. Ar gyfer nes mlaen. Rhag ofn. Ti'n fodlon dod 'da fi? Wrth gwrs!
O'n nhw'n neis, yn do nhw? Ie, o'n nhw yn. Drycha, dyna Luke. Hi, Luke. Gweld ti wedyn te, Kelly. Nes ti jyst dod mas o'r clinic? Do.
Meddwl ddylwn ni fod yn barod. At nes mlaen, rhag ofn. Hei, cer i mofyn am rai dy hun. Mae cyfrifoldeb arna ti fyd. Falle na i wneud ni.